Chitaura ka zvangu wafambira ubude. Anyways ndozokudza zvananda fambira ka. After wandudza kuti uri kucheme iwewe. Naye asikana neguwa renyu ramunaro iroro. Guwa re ah motondona ndakuudza inyaya. Kuti mufambe muchindi publisher raini rese iyo hapana singazivi. Guwa ripi randakaita ini ndakaita guwa manje. Ndakainzwa yese zvangu nemukomene patakisho pamanga muda pamuchinditaura ndakamenyisa.
Muriwe ndakarinzwa resa hapana zvamunondiudza zvenyu. Dai uchibata zvakanaka sawi dai ndaichokuudza. Izvezvi ko kaunoti Melisa akakutoda diva. Ii nhaskana ana angagoda diva riya na Shelton. Anokadiko kashewu kari kutambura zvako kanotochengetwa ka. Kanochengetwa na diva ka. Haukaone. Shuwa ka nhai asikana. Mm, but ah, ndikukuziva yenyu makuwe. Anyways asikana ndandaya kuti mundipe ka dress ya remero ndakati tsike. Ndakuenda kumona wa mukoma wa vile. Saka mai baba dress akatsike kuti nerira apfeka izvi asikana izvi. Azvizonyatsika panda chinja akatsika asikana. Saka iwe
nemari iri kumba kwenyu. Mira, nemari iri kumba kwenyu.

kana makazvitarisa vasikana imwe ndo inonzi muyedzo panapa ndotengerawo foni ndotengerawo foni panapa inobva waibirani iwewe kutenga foni iwewe

kana zviro zvo zvandipira kafoni kakwaka ndinokudzosera mai manje saka inyaya yei

Eh, endai inotobva endai eh, endai eh. endai kana kudzokai iyo sadzoke zvako sandika uri wani tokupe maki yayo ndabata nazvo ehe dzoka nemusikana kana mutora musikana wako ndiri ndikupe maki
uya Baba,
zvofamba po ndavinga masimba kutanga zvinhu zvangu zvanetsa ndakakutengera zvakuzvitakura haungandichite nemukomana izvo zvawakaita zvekuti ndomuona karira pabedi wangonayo bedi

ndikwanisa ah, kurega ah, ndiregererewo shoti uyo mukomana ex yangu haana kana basa munhu anongouya sefriends haana kana basa
handisi kumboshandisa advantage handisi kutomboshandisa advantage chingondiregererawo zvinhu zvipere chingondiregererawo handichazviite futi

munhu watiutsvaga anonzi melisa
aya akaroorwa here kanjana wo ai melisa nomuziva ishamwari yangu ane ndokuratidze kumba kwake e wo saka chiichenyi melisa manje melisa mwana wangu wo mwana wenyu nhai wo matobva kumusha wo saka mama yazomushanyira zvenyu
mwana wo zvari zvimashura cheko

Ini handigoni kuchengeta mwana wako wakabva kumusha uchiti ndiri kuenda kubasa hauna mbobvira watumira kana 10 cents zvayo kana kutumirawo kana hembe dzekupfekedza mwana saka ndakuigira mwana wako wochengeta mwana wako wega ini ndaenda Hazvina mhosva mama but chamashaisha ndechekuti mauya musina kufona. Mwana kuti- Akufonera pakuti

Kana akufunga mhuri iya ndiyo inozogona kugonesa mapedza chaiwo. Nana angoti hangu eh ndoziva hangu kuti unotondichiita hangu pa but ndandingokumbirawo kutokumbirawo zvangu kuti umboregedza kundichiita like Tomboita chinhu chine musoro. Enda ndapedza. Kutopfugamo. Kutokukumbira umugwe wamwari. E eh, uri mbwa hako but ehe eh, uri mbwa yangu zviri nani hako upendere panzvimbo yayo. Panoti unoramba uchingondichiita uchingo vanhu vese vanenge vachiti chiungu.

Kaive ndokasina kanotokwana. Eh, yo, ah, it's okay. Ndatokuregerera hangu usati watombopimira regerero. It's okay. But chive chingonzwisiso. Kaive kambwa kaive ende eh, eh, mtozoti kakatobuda mupicture zvitori fine. But sha ndakatofuga mo. Asi ndakambofuga mira kana baba wangu chive chitokwa padichira. Ndotoista ndakamira. Eh. Nei Diva ndikaramba ndichidzokorodza chinhu anoti ndikukukumbira ndakafugama ndikukumbira regerera.
Diva ndaunogeza. Kumskana yakudeko pana basewa yakuteka. Inini yekuti anoramba chingoya uya pana pana tumbu zvare izvi. Inoenda kunogeza sare ndipese mwedzi.